Mehmet Weli Kemine Gariplik Günde müň gussam bar ýüz elem bilen Derdimiň baryndan beter gariplik Soragy men bollum gaýgy-gam bilen Gelip düşer hatar-hatar gariplik Pany dünýä, zynat bilen, harç bilen. Ýüregim madadyr, bagrym berç bilen. Wadasyz şum ölüm bergi-borç bilen, ýylba-ýyldan gaýym tutar garyplyk. Iýmesem, içmesem hem günüm ötmez. Bürenip ýatmaga myradym ýetmez. Günde müň kowlasam baý ýere gitmez. Goş basyp dulumda ýatar garyplyk. Tapypdyr her ýerde ýeke-ikini. Çekipdir biline gaýyş çekini. Alypdyr eline daşly sokyny ýadaman depämden urar garyplyk. Ýylba-ýyldan meniň müflisim çykar. Garybyň ýüzüne kim gülüp bakar? Ýörişsem, ýaryşsam, göreşsem ýykar, Oýnasam, oýnumda utar garyplyk. Seýir etmedim sähralarda, çöllerde, Messana gezmedim uly illerde, Bir bilbillim saýramadym güllerde, Çag zeýnimi garary gatar garyplyk. Kemine diýr, Geler bir gün suw melim. Kimsäge toý-baýram, kimsäge zulum. Gyýylma, ynjama, sabr eýle köňlüm. Gelipdir bir zaman, öter garyplyk. Mämmetweli Kemine. Türkmen halkynyň arasynda sarpasy belent tutulyp, ady dillerden düşmän gelýän iň meşhur klassyk şahyrlarynyň biri Keminidir. Şahyryň döredijilik dünýäsinde az sanly barlylar bilen köp sanly ýoksullaryň gün-güzeranyny, duýgy-düşünjesi, ruhy ahwalaty jemlenipdir. Şahyryň şygyrlary äheňliligi, aýdyňlygy, milli öwüşginlere, baýlygy bilen tapawutlanýar. Keminäniň ömür ýoly. Şahyryň terjimehalyna degişli het ýüzünde galan maglumatlar ýok. Toplanan maglumatlar şahyryň neberelerinden, gürrüňçi adamlardan ýazylyp alnan rowaýat gürrüňlerden ybarat. Beýleki klassyk şahyrlaryň köpüsinde bolşy ýaly, Keminäniň ömür ýoluny ýazmakda esasy çeşme bolup eserleri hyzmat edýär. Mämmetweli şahyryň çyn ady bolup, Kemine, edebi lakamy. Kemine diýmek, ejiz, biçäre, sanýetmedik, pukara, kemsidilen, pespäl diýen manylary aňladýar. Kemine Sarahs töwereginde bir müň ýedi ýüz ýetmişinji ýylda Garadöwletiň maşgalasynda eneden bolupdyr. Ol kämillik ýyllaryny Sarahs, Mary töwereklerinde geçiripdir diýilýän çaklamanyň hem bardygyny aýtmaly. Kemine Sarahsda oba mekdebinde başlangyç bilim alýar. Soňra şol ýerde bir ahundan ýörite sapak alyp başlaýar. Bu hem bilesigeliji Mämmetwelini kanagatlandyrmandyr. Halk arasyndaky gürrüňe görä, ol ilki Buhara medreseleriniň birinde okaýar. Soňra bilimini kämilleşdirmek maksady bilen Hywa gidýär we ol ýerde meşhur Äraly pirden sapak alýar. Buhara we Hywa şäherleri geçen asyrlarda Orta Aziýada iň uly ylym merkezleri hasap edilipdir. Bu şäherlere töwerekdäki ýurtlaryň köpüsinden talyplar gelipdir. Kemine obasynda Gurbanbagt diýen gyz bilen maşgala gurupdyr. Olaryň Allaýar hem Hudaýar atly iki ogly bolýar. Kemine bilen Gurbanbagt ýigrimi dokuz ýyl ýaşaşandan soň, çagalaryň ejesi aradan çykýar. Şahyr ýassykdaşynyň aýralygy hakynda. Bir kem otuz ýyldyr sürüşdim döwran, Ýar sensiz gerekmez bu pany jahan diýip ýazypdyr.